Kevin Jones, Cross Hands, Llanybydder. Diolch i chi am adael i fi ddod i siarad â chi heddi. Nawr mae flwyddyn diwetha mae wedi bod yn heriol iawn i chi, gan fod drysau'r Cross Hands wedi bod ar gau rhan fwyaf o'r flwyddyn. Sio mae hyn wedi effeithio arnoch chi? Wel, mae wedi effeithio ni'n uh, tipyn bach uh, i bod yn deg, Ro'n i'r busnes uh, y gwesty mlaen uh, tair flynedd hanner yn ôl a fel unrhyw busnes chi'n cyfod chi'n gweithio'r busnes lan dros uh, y ddoi flynedd gyntaf sy'n real bwysig rhoi lot o'r arian nôl mewn i'r busnes a creu uh, swyddi i bobl lleol. Um, ni wedi colli'r uh, Yy yy wel fel dou chef oedd 'da fi, fi wedi colli rheiny, mae'r rheiny wedi gorfod mynd i swyddi eraill. Yym yn trist iawn, yym wedi gorfod yy colli lot o pobl oedd yn gweithio yma yy a dim dim dim dim dim ond ni, yy cwsmeriaid ni. Yym a lot o nhw wedi yy

delifro'r bwyd i iddyn nhw yn lleol, uh, ond beth o'n i'n gweld uh, oedd yn dim yn gweithio iddyn ni, uh, y ffaith o'n i'n gweithio yn erbyn uh, siop fel Rom i nos, uh, oedd yn gwneud gywir i peth ochr draw yr hewl, a wedyn mae, mae da ni y Chinese takeaway lan, lan yr hewl ni, a wedyn ni wrth gwrs y siop sydd ar y sgwâr. Uh, o'n i'n gweld yn real, real caled i trial gwerthu digon o bwyd i wneud e werth fawr iddyn ni cadw ar agor. Uh, achos ni, um, gwrthyd i'n meddwl am cwpl o pethau eraill, a ni'n meddwl mae ma car parcio uh, fawr iawn dyn ni, a ni'n meddwl gallen ni wneud rhywbeth gyda hwnnw. A uh, meddyliais i am uh, fan burger, uh, ond ar ôl edrych mewn i pethau, y costau, Pry ni'n, o, mae'n werth tipyn uh, o arian a i fyny rento, uh, byddai'n lot o arian. Um, ond fe sy'n lwcus yn diwedd uh, bod fi wedi cael uh, rhywun lleol um, i helpu mas a um, mis Ionawr dechreuwn ni'r uh, fan burger yn y, maes, yn y lle parcio dros yr awr. Ie, yeah, Felly, se rwy'n amarchebu pryd o fwyd

a na geithoch chi uh, wneud, a ma, na beth mae rhan fwy o pobl yn wneud nawr yw ffonio fi lan, uh, gweud wrth fi beth maen nhw moyn, a uh, rhan fwy ar amser, mewn deg munud, uh, maen nhw'n barod, uh, barod i gael ei gasglu. Mm, yeah.
Felly, um, beth chi wedi dysgu rydych chi'n gweud yn sôn y cyfnod yma? Wel, y dysg mwyaf fi wedi gweld yw, uh, fi'n credu bod fi'n uh, un o'r uh, busnesu lwcus um, Mae llawer o um, gwestiodd, um, tafarne, mae 4-5 y cae bob diwrnod uh, yn y gwlad yma uh, ar y moment. Um, fi'n lwcus iawn bod perchnogion deallus iawn gyda fi. Mae nhw wedi bod uh, yn, yn real dda iddo ni fan hyn uh, yn Crosslands, gwesti Crosslands, lle bydde, a cadw, uh, cadw yn touch fel maen nhw'n gweud, a siw mae pethau'n mynd a pethau fel ni. a na'r ffordd i ni wedi bod yn lwcus cael perchnogion sy'n deall y, y, y sefyllfa a, a cadw fynd o fyny. Diolch yn fawr, Kevin, am siarad yn ni. Diolch. Aniawn.